Fis-sensiela qari bil-Malti ser tisimgħu sil toħra mir-romanz Id-Dinja Rota, romanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello.
Nsellmilkom u nilqagħkom għall-ħames episodju. Sar-raba' episodju sirna nafu li qrib tmiem is-seklu tmintax l-Ordni tal-Kavallieri f'Malta kien beda jiddgħajjef. L-għajnuna li kienet tasallu minn barra minn Malta, l-aktar minn Franza, bdiet tixxotta. Napuljun kien qiegħed ilaqqat kull ma jsib biex iżomm l-armata tiegħu u l-ħtiġijiet tal-armi u bastimenti. Dan in-nuqqas beda jinħass sew Malta u l-poplu Malti beda jixba' taħt il-ħakma illi aktar ma tmur aktar bdiet tiddgħajjef. It-tagħlim illi beda jxerred Napuljun mela ras in-nies tad-dinja, l-aktar fl-Ewropa. U l-Maltin ma naqsux illi jiddakru minnu għax kien miżgħud bi kliem ta' ħeġġa illi jwiegħed għajxien aħjar. Mikiel Anton Vassalli u Ċensu Barbara kienu fost iż-żgħażagħ li l-aktar illi bdew ixewwxu l-poplu Malti. It-tixwix ma kienx biss biex iwittu t-triq għall-miġja tal-Franċiżi f'Malta imma ukoll kontra l-Ordni. Dan it-tixwix ġibed il-qilla tal-Ordni fuqhom u għalhekk dawn it-tnejn fost żgħażagħ oħra ġew maqfula fil-ħabs ta' Sant'Elmu. Is-Sinjura Bettina kienet mara sinjura. Kienet taf tmur man-nies għax kienet ħelwa f'għemilha u fi kliemha. Minn hemm jew minn hawn, bil-għajnuna tal-Kavallier bla K, seħħilha tħarrab mill-ħabs lil Mikiel Anton Vassalli u l-Ċensu Barbara. Ċensu Barbara malli sab ruħu ħieles, ried imur minnufih f'Ħal Qormi jara lil missieru li kien wasal fi tmiem ħajtu. Fid-dar iltaqa' ma' ħutu u kif kienu kollha miġburin, l-aħħar kliem ta' missieru kien biex jibqgħu magħqudin u jżommu 'l ommhom bħala kap tal-familja. Hekk kif il-missier miet, waslet l-aħbar illi l-Ordni sar jaf bil-ħarba ta' Mikiel Anton Vassalli u Ċensu Barbara mill-ħabs. Bil-għajnuna ta' Sur Ewġen Mangion, Ċensu Barbara saħħlu jimbarka fuq bastiment li kien sejjer lejn Franza. Mikiel Anton Vassalli ma tħajjarx imur ma' ċensu Barbara, ħass illi l-ħtieġa tiegħu hawn Malta kienet aktar ta' siwi. Barra minn hekk, kien laħaq tefa' għajnejh fuq Margherita illi tiġi oħt ċensu Barbara, ukoll jekk kien jaf illi din kellha f'moħħha lis-Sur Ewġen Mangion. Is-sabiħa qiegħda li Ġorġ, li jiġi ħu ċensu Barbara u li kien ixaqleb lejn l-Ingliżi, meta sar jaf li ħuh kien ser jimbarka fuq bastiment Franċiż, mar jiġri fuq feluka li fuqha kien hemm xi Griegi imsieħba mal-Ingliżi. Lil dawn għarrafhom bil-bastiment Franċiż li kien jinsab ħdejn l-imħażen ta' Pintu. Sadanilwaqt, tajfa suldati tal-Ordni u xi nies tad-Dejma marru fid-dar ta' missier Ċensu Barbara, ifittxu lilu u lil Mikiel Anton Vassalli. Dawn ġew milqugħa fil-bieb minn Dun Pietru Pawl Psaila, illi ħadha għat-tabla ħabel magħhom u ma ħallihomx jidħlu ġewwa fejn kien hemm il-katavru sħun ta' Sur Piet illi jiġi missier Ċensu Barbara. B'danakollu, t-taħbita li ħa dun Pietru Pawl swiet fix-xejn, għax il-kap tas-suldati webbes rasu u ssokta bit-tiftix ta' Ċensu Barbara u Mikiel Anton Vassalli mad-dar kollha. Kif għaddew il-ġardina u telgħu l-erba' tarġiet għall-ewwel kamra tad-dar, sabu ma' wiċċhom lil dun Pietru Pawl Psaila, illi billi kien sema' bħal geġwiġija fit-triq, kien ħareġ Jara x'ġara. Malli ra l-iżbirri, Dun Pietru Pawl inħasad u għadab, dar bl-għerra fuq il-kap tagħhom u staqsieh bla ħin iebes. Hawn x'inhu ġej?
Hawn x'inhu ġej? Hawn x'ġejtu tagħmlu? X'ġejtu tagħmlu hawnhekk? Ġejna nfittxu lil Ċesu Barbaro, lil Michelangelo Vassalli, dawk illi dal-lejl Ħarbu minn San Telmu! Dak li ġejna nagħmlu hawnhekk aħna! Ġejtu tagħmlu? Ġejtu tagħmlu? Hawn il-katavru ta' Missier Celso ssibu minn dal-lejl u għadhom qegħdin ikasnuh! Dak li ħa ssibu intom hawn ġew! Dabbru raskom! Dabbru raskom! Il-Kap tal-Iżbirri tħawwad għal dik l-aħbar u ħares lejn sħabu donnu biex jara huma x'jidhrilhom. Hesda, Rom, kollha b'wiċċhom imqit u bixra ta' kburija, qishom kienu mdorrijin jagħmlu għama għall-mewt. Aħna lit-tifel ġejna f'wiċċu mhux il-Missar! Qal il-Kap u medd idu biex iwarrab il-qassis minn quddiemu. Imma Dun Pietru Pawl baqa' iebes fejn kien u filwaqt li għolla kemxejn leħnu,

Xogħol assoċjat. Għal dik iċ-ċanfira, il-kap tal-iżbirri aktar webbes rasu u żied fil-qilla ta' qalbu. Wiċċu tbagħren, kemmex u xbeħ u ġabar xuftejh, imbagħad għamel sinjal b'idu n-nies tiegħu u bla ma qiesu lil Dun Pietru Pawl, telgħu jiġru t-taraġ qishom il-pup wara ħaruf. Warrab Warrab in-nofs! Warrab in-nofs ħa ngħaddu! Ahaa filli għandkom raskom iebsa daqs il-ġebel tafux! Qed ngħidilkom illi hemm raġel mejjet hemm fuq! Imxu warajja! Ma fadal qima lejn ħadd u lejn xejn! Lejn xejn! Imisskom tistħu biss tirfsu l-għatba ta' din id-dar! Għedtilkom issuktaw imxu warajja! U tagħtux widen ta' dak! Aħna għandna ordni x'naqdu! Kif daħlu fis-sala ta' fuq, Sabu quddiemhom il-katavru tas-Sur Piet, stendut fuq it-twavel mgħottijin bil-faldrappa sewda. Madwaru kien hemm xi arbat iħbieb, kiebja u ħiemla, jqassdu r-rużarju. Għal dik id-dehra ta' swied il-qalb, L-ispirri waqfu u tħawdu filwaqt li dawk li kienu fil-kamra nħastu u dahru f'daqqa lejn il-bieb, donnhom imħajrin jixħtu 'l isfel lil dawk li kisru l-ħemda tal-mewt. Kmandant, kmandant, għalli! Għaf illi ma kienx qed iħarref dak il-qassis, tafx? Tabilħaqq illi hawn katavru stendut hawnhekk? X'nagħmlu? Hawn mhux se nsibu xejn, ta' ħallik milli ma nsibu xejn! Bniedem mejjet mhux se jgerrixni lili! Issuktaw fiċċu u ħallikom mill-kliem żejjed! Ixtardu mas-swali! Kulħadd ifittex għal rasu! Fl-irkejjen, fl-armarji, xniedaq! Fittxu qalbu kull fejn iħassibkom ħażin! Ħaffu, isgħu! Iva, Sur Kmandant, iva! Iva, Sur Kmandant, ara għala se nibdew! Żollhom in-nofs! Żollhom in-nofs intom ħa ngħaddu! Ejja, isgħu, warrbu! L-iżberri ma damux jaħsbuha. Malajr inxterdu mas-swali, ifittxu fl-irkejjen u jiftħu armarji, gwardarobbi u sniedaq, saħansitra ħarġu fis-sataħ biex jaraw isibux lill-maħrubin. U meta hemm ma sabu xejn, Tnejn minnhom telgħu fuq il-bejt u l-oħrajn niżlu isfel, daru l-ġardina u marru saħansitra fil-kantina u taw daqqa ta' għajn sa ġewwa l-forn! Sibtu xi ħaġa?
Xejn, xejn, Kmandant! Baħħ! Kullimkien baħħ! Tajjeb, tajjeb, intom it-tnejn, intom it-tnejn! Morru fuq il-bejt u ara ssibux xi ħaġa! Iva, Kmandant! Intom, Duru dawra mal-ġardina. Kollu f'idejna. Kelli sew intom it-tlieta għal miegħi fil-kantina. Ejja ħaffu! Ew dlimt daqtew sikkina, Kmandant. Sibtu xi ħaġa? Xejn, xejn, Kmandant, xejn! Hawn! Laħqu dabbru rashom, ja ġrieden li huma! Issa x'se ngħidlu l-gvernatur meta jarani mort lura idi f'idi, eh? X'se ngħidlu? Imma aħna x'nagħtu, Kmandant, x'nagħtu aħna jekk laħqu ħarbu? Nagħtu? Nagħtu mela ma nagħtux! Stenna, stenna ftit. Dak, Dak mhux forn, hemmhekk? Forn? Nara. Iva, iva, forn, Kmandant, dak. Taħseb illi daħlu jistaħbew hemm ġew? Mela tista' tgħid x'jagħmel bniedem qed jaħrab mill-ġustizzja? Ha? Iftaħ, iftaħ il-bwejba! Iftaħ il-bwejba għidtlek! Niftaħha? Iva ftaħha, x'qed tistenna? Kellha sew Ħalas hawn, hawn hi, hawn hi. Miftuħa, miftuħa, kmandant! X'nagħmlu? X'nagħmlu? X'nagħmlu? Idħol! Idħol għatlek! Nidħol? Ma jidher xejn, kmandant hemm ġew! L-hawn ċappa! Għatlek,

Jgħid, jgħid, mikrofon u ġmiegħ ma' kull fejn tħares kmandant! Madanakollu, kienu daħlu fid-dar xi erba' ħbieb oħra ta' Barbara u xi ġirien biex jaraw x'kien inqala'. U ħadd, ħadd minnhom ma kellu fehma li jżiegħel bl-iżbirri. Il-poplu kien imxabba' mis-setgħa żejda li kellhom in-nies tal-ħaqq u fuq kollox kien imxewwex kontra l-kavallieri u dawk ta' madwarhom. Malli ġriet il-kelma illi l-iżbirri kienu daħlu bla ragħaj fid-dar tas-Sur Piet u ma tawx kont tal-hemm u tal-ħsara ta' nies hu, L-irġiel ta' dik in-naħa qamu fuq tagħhom filwaqt li n-nisa qalu kulma ġie f'ilsienhom. F'kemm wieħed irodd salib, ġriet ix-xniegħa mar-raħal u qajmet dagħdigħa ta' qilla. Kieku l-iżbirri mxew bil-għaqal jew kienu rażżnu ħruxithom, aktarx illi ma kien jinqala' xejn, iżda dawk illi telgħu fuq il-bejt Huma u niżlin, kif kienu mdagħdin għax ma sabu xejn, fettilhom, reġgħu daħlu fil-kamra tal-mejjet. U wieħed minnhom mar jarfa' t-tarf tal-faldrappa biex jara kienx hemm xi ħadd moħbi taħtha. Dak kif għidtlek jien, Kmandant. Dawk ħarbu! Ħarbu! Issa billi qed tgħidli li ħarbu, jien x'se mmur ngħid lill-Gvernatur, eh? Se mmur idi f'idi? Haa? Komplu fittxu! Komplu fittxu! Irridhom! Irridhom taħt idejja! Qed tismgħuni? Iva, Kmandant. Iva, ara se nkomplu. Ġużepp, Se nidħol f'din il-kamra jien, tu. Se tidħol fil-kamra tal-mejjet, terġa', mhux ġa tħannem ġew? Iva, imma

Dik kienet qisa taqtira pitrolju mixħuta fuq gozz ġamar. Is-Sinjura Rosanna u bintha Margherita nfexxu f'bikja qawwija. Anton ħataf minn għonqu lill-isbirr kif kien baxxut u tefgħu mal-art L-irġiel daru mal-iżbirr l-ieħor għall-ftuħ 'il barra mill-kamra u gerbuh it-taraġ. In-nisa bdew iwerżqu kemm jifilħu u f'daqqa waħda f'dik id-dar ta' luttu ħemda qamet ħamba li nstemgħet sa nofs ir-raħal. Il-ġirien kollha ħarġu jiġru. In-nisa kif kienu fid-dar, bil-kmiem imxammrin u bi dbielet tax-xogħol u b'xagħarhom imħabbel, min bl-għenbuba f'idu, min b'imbrat tar-raddiena tal-ħalġ u min b'satal. Kollha jferfru jdejhom u jħampqu u jgħajtu u jisħtu lis-suldati u l-iżbirri. L-irġiel, l-irġiel ma baqgħux lura, imma Ħadu bixra li tbeżża'. Min qabad ġebla, min ħataf ħatar u min ġieb midra, bdew resqin bil-qajla 'l qajla lejn id-dar tas-Sur Piet u, mil-leħħa ta' għajnejhom, dehru li ma kinux resqin 'l hemm biex jieħdu bid is-suldati? Dawn sabu ruħhom fil-qalba ta' ċirku nies, imgħeddin għalihom u mitlufin f'dagħdigħa tal-biża'. Kulma jmur iċ-ċirku ta' Ella beda jidjieq u l-idejn iferfru bdew joqorbu lejn wiċċ l-isbirri li ħalewn irmied u xxarrab bil-għaraq, il-kap tal-iżbirri daħal f'qoxortu u ħass dehxa tiġri ma' ġismu. Telgħetlu għoqla fi grieżmu u b'leħen maħnuq għajjat. Ma tistħawx b'raġel mejjet tiġu ttilfu ħadd, qal.

Nobdu l-amar li tawna! Ejja isgħu! Morru lejn darkom! Morru lejn darkom għax jiswilkom! Ħadd, ħadd ma ta widen għal dik it-twissija tal-Kap. Anzi, xi wħud aktar ħraxu. Aah, kleb! Għajjat xi ħadd mill-folla. X'nixtri jien dak li jintab? Żied qal flien ieħor. Għid ta' żanqar għal dak li għandkom intom tgħidu li intom Maltin bħalna! Wersqet waħda mara. Raġel Ħasan se wersqet għall-Maltin! Qalu xi tnejn għalenija. Xi ħadd tafa' żrara. U minnufih qamet taħwida tal-biża' Min jgħajjat, min isaffar, min jixħet il-ġebel, min ivenven stadek u mdieri u min iwaddab kulma jiġi għal idejh. Ħafna mill-iżbirri u mis-suldati intlaqtu u xi uħud indarbu. Dawk in-nies tal-armi twerwru, twerwru u kien hemm min minnhom

Kienet se ssir taqtigħa tal-waħx, imma Alla ried illi dak il-ħin wasal bil-ġirja Dun Ġużepp Caruana, il-Kapillan tar-raħal, imsieħeb mas-Sur Dovik Abela, is-Sur Slaw Gatt u xi erbat irjus kbar tar-raħal, li, minnufih, Bdew iduru fost in-nies, iwissuhom, iberrduhom u jifirquhom minn xulxin. Uliedi, uliedi x'se tagħmlu? Morru lejn id-dar, uliedi, hawn mhux postkom, isimgħu minni! X'se tagħmlu b'idejkom? Warrbu l-ġebel minn idejkom u l-armi, morru lejn id-dar! Beda jgħajjat il-kappillan. Tħallux il-qilla tagħmikom, uliedi! Aħsbuha tajjeb qabel ma tiġu fil-għali! Ħallikom minn dawn! Qalilhom, filwaqt li wera b'idu l-iżbirri u s-suldati. Dawk nies bla qalb, Sur Kappillan! Ġew iqallbu d-dol ta' Sur Pit hekk kif għadu għolaq għajnejh! Għajjat raġel daqs ġolf. Hemmhekk sa sejrin minn hemm ġew! Sejrin se jitilqu! qabeż is-Sur Slough filwaqt li dar lejn il-Kap tal-Isbirri u b'leħen sħiħ qallu. Hu nixtieqek u morru mnejn ġejtu! Hu nixtieqek u morru mnejn ġejtu! Imma, imma. Ħallik minn imma, ħallik minn imma għax se tgħaqqad illum, ibni! Il-Kap baqa' bejn ħaltejn u donnu kien se jgħid xi ħaġa, iżda s-Sur Slough reġa' għolla leħnu u għamarlu bil-qilla. Imma ħa ngħidlek, ħallejk minn imma, ħallejk minn imma! Qed ngħidlek, warrab minn hawn, warrab minn hawn! Il-Kap Dlonk fehem li kien jaqbillu jwarrab, l-aktar meta ħares madwaru u ra lin-nies tiegħu mgerrxin u mheddlin bil-biża'. Biex ma jurix ruħu li kien ser jaħrab, dar lejn is-suldati u qalilhom.
Immorru nfittxu x'imkien ieħor, Ejjew, immorru nfittxu xi mkien ieħor! Kien għadu anqas spiċċa l-kelma meta s-suldati u l-iżbirri tqanqlu u telqu bil-għaġla mnaffrin u mrażżnin imiddu riġlejhom bil-ħeffa u dlonk iħarsu lura għax jistennew xi tefgħa ta' ġebla. Ejja nħaffu, ejja nħaffu l-post, ejja nħaffu l-post qabel ma tiġi għar. Illum nistgħu ngħadduha b'waħda. Beżżejjed, beżżejjed it-tawwa x'isirek int. Ejja ħaffef, ħaffu, ħaffu riġlejkom! Kien hemm xi żewġt irġiel li kif kienu mgħaddbin qabdu ġebel mill-art biex jixħtuhom għal ras is-suldati, iżda malli meddew idejhom, is-Sur Slaw ġera 'l fuqhom u żammhom filwaqt li beda jgħajjat biex iberred lil kulħadd. Nagħmlu ġillab, nitfgħulhom irbu ġeblijiet oħra, u mela x'nagħmlu, nħalluhom imorru b'xejn? X'għad tagħmlu? X'għad tagħmlu? Ħalluhom! Ħalluhom imorru fil-kwiet mnejn ġew, ma nżidux naqilgħu l-għawd, x'għedtilkom? Sewwa qed jgħidilkom, morru lejn il-knisja għall-purċissjoni ta' Kristu. Sur Xox, mela tibqgħu hawn, morru ejja obbduna! Wissihom il-kappillan Caruana. Dak il-qassis twajjeb daħal fid-dar tal-mejjet. Ra s-Sinjura Rosanna u wliedha kinux jeħtieġu xi ħaġa, sabbarhom mill-aħjar li seta' u ħareġ. Sinjura Rosanna, tenħtieġu xi ħaġa li nista' naqdikom fiha jien? L-għex u l-kappillan ma jonqosna xejn, ma jonqosna xejn, isu b'ħajr. Tajjeb mela, jiena se nerġa' mmur lura lejn il-knisja għax għandi x'nagħmel ħafna llum. U forsi niġbor xi nies miegħi milli hawn hawn barra. Kompli, kompli sur kappillan, u nitolbok biex titlob għal ruħ żewġi. Tiħux ħsieb minn daqshekk, Sinjura Rosanna, tiħux ħsieb. Għallejtkom jien. Saħħiet, Sur Kappillan. Ġabar in-nies li kienu għadhom iħambqu fit-triq u ħadhom miegħu lejn il-knisja. U minna ħażin ma dewwiqnihomx xi erba' ġebliet oħra milli waddubnilhom ta? Ħallik mill-twaddab il-ġebel int! Ejjew, ejjew miegħux fil-knisja forsi tuni daqqa t'id fil-purċissjoni. Ejja, ejja, ħaffef. Dak iż-żmien, il-purċissjoni tal-Għid kienet toħroġ filgħodu. Il-fratellanzi kollha kienu jieħdu sehem b'għadd kbir ta' fratelli, u wara li jduru r-raħal kollu, r-refiegħa tal-vara ta' Kristu Rxoxt, fl-aħħar biċċa ta' triq mill-misraħ ta' San Franġisk sal-knisja ta' San Ġorġ, Kienu jitilqu b'saħħa kbira, iġerru lil Kristu fuq spallejhom fost l-isparar tal-murtali u tal-ixkubetti, id-daqq tal-qniepen, it-tfigħ tal-qassatat, iċ-ċapċip tal-idejn, l-għajjat tat-tfal u l-ferħ ta' kulħadd. Dakinhar sar aktar għajjat u storbju għax in-nies kienu donnhom għadhom imferfrin u mbaqbqin wara l-laqgħa li kellhom mas-suldati u mal-iżbirri. Ix-xniegħa dwar ir-rewixta li kienet qamet f'Ħal Qormi ma damitx ma waslet il-belt U kif dejjem jiġri fi ħwejjeġ bħal dawn, qamu ħafna għidut u tpaċpiċ. Ix-xewwiexa nqdew b'dik l-okkażjoni biex iżidu jħawdu u jagħtu n-nar u jqajmu d-diżordni. Sar ħafna tnassis u tgemgim kontra l-kavallieri u kien hemm ukoll min beda jgħolli leħnu kontra l-Gran Mastru. Is-Sinjura Bettina kienet għadha mxaħxħa fis-sodda. taħseb fil-festa kbira illi hi u oħtha kellhom fil-palazz. Tiftakar fil-mistednin, tmaħħaħ fuq it-tqardix tagħhom, iġġib quddiem għajnejha d-daqq, iż-żfin, iż-żegħil, it-tbissim u t-telfa ta' ferħ u ta' hena illi mlew il-palazz u għaxqu lil kull min kien hemm. Mitlufa f'dawn il-ħsibijiet ħelwin, is-sinjura nsiet il-laqgħa bil-moħbi li kellha f'dak il-lejl mal-ħbieb ta' Franza u l-kofofa tagħhom biex itajru l-Gran Mastru minn fuq it-tron ta' Malta. Insiet ukoll is-sehem li hi kellha fil-ħarba mill-ħabs ta' Ċensu Barbara u Mikiel Anton Vassalli. Iżda ma damitx, ma damitx ma ftakret fihom u minnufih taru minn moħħha l-ħsibijiet ta' fruha u daħlu flokhom oħrajn ta' għawġ u qerq. Il-qaddejja tas-sinjura daħlet f'daqqa waħda mifxula u mferrfxa bl-aħbar ta' dak li kien ġara f'Ħal Qormi. Milli jidher, il-qaddejja kienet semgħet mingħand xi ħadd li kien kabbar mhux ftit ix-xniegħa u qala' minn żniedu ħafna ftietaq dwar il-laqgħa li s-suldati u l-isbirri kellhom mill-qriema. Sinjura, sinjura, x'ġara? X'ġara kif ħsadtni dalgħodu? In-nies ta' Ħal Qarnej, in-nies ta' Ħal Qarnej qamu kontra l-Kavalleri! X'inhu? X'għadd? Qalet is-seftura b'nifisha maqtugħ. Is-Sinjura Bettina berqet għajnejha. Donna ma tridx temmen. Għidli, għidli sewwa xi smajt! Ġenewdew qenqerena ħabtu għan-nies tas-sultan illi marru jfittxu lil xi ħadd illi ħarab minn taħt difrejn dawn il-bniegħel illi għandna madwarna, Sinjura! Hix waħda din! Is-Sinjura qamet bilqiegħda fis-sodda. Dehret maqtugħa u mħawda għal dak illi semgħet. Wiċċha tqarras u xufftejha inġabru bħal ta' bniedma ħosbiena u beżgħana. Imbagħad staqsiet. Għajni, għajni smajt, smajt jekk qabduhomx lil dawk illi ħarbu, eh? Mhux biss ma qabduhomx, Sinjura, imma qalew xebgħa li ma ngħidlekx mingħand il-qriba! Wait, int fejn tafu dan? Staqsiet is-Sinjura.
Ara, Smajthom, smajthom jgħidu fit-triq, kulħadd qiegħed jitkellem fuq dak li ġara f'Ħal Qormi. In-nies mexew lil, mexew lejn kif ngħidlek jien, kien hemm min qal li ġara dan! Is-Sinjura Bettina baqgħet siekta għal ftit tal-ħin, donnha kienet mitlufa fi ħsibijiet kbar. Imbagħad, daret lejn il-qaddejja u qaltilha. Mur, mur għid lis-Sur Pawl Illi sejra nkellmu. Fhimtni? Ejwa, sinjura, iva rani sejra. Huwa ferni talli dħalt fuqek hekk dalgħodu imma ma ssaportajx illi ma ngħidlekx. Għamilt sewwa. Għamilt sewwa. Is-Sur Pawl Parisio, ir-raġel ta' oħt is-Sinjura Bettina, kien bniedem għoli fuq tiegħu, wiċċu serju, bixritu, qaddtu, mixietu, kollha jixħdulu nisel il-kbarat. Kien bniedem li jġib soġġezzjoni. Ma kellux xeħta ta' raġel aħrax, imma l-imġieba tiegħu kienet ta' wieħed li jsorr f'qalbu u jaħbi ommtu. Bejn is-Sur Pawl u s-Sinjura Bettina ma kienx hemm ġibda speċjali. Hu kien jistma bħala oħt il-mara tiegħu u kien iżommha toqgħod fil-palazzz tiegħu, l-aktar biex ma jiksirx ix-xewqa ta' martu li ma kinitx trid tinfired minn oħtha. Madanakollu Sur Pawl u s-Sinjura Bettina ma kinux jaqblu fil-fehmiet tagħhom. Is-Sur Parisio kien bniedem maqtugħ għalih waħdu u ta' ftit kliem. Hu kellu l-fehmiet u x-xewqat tiegħu dwar il-ħajja. Kien bniedem konservattiv. Għalih, kull tibdil u tiġdid kienu kollha ħwejjeġ żejda u x-xejriet moderni xejn ma kienu jinżlulu. B'daqshekk, mhux jiġifieri illi hu ma kellux ambizzjonijiet. Hu kien tal-fehma li dak li hu tradizzjonali u dak li hu stabbilit kellhom jibqgħu jsaltnu, u s-saltna tagħhom kellha tkun riservata għal dawk li kienu mdorrijin fiha, bħalma kien hu u niesu ta' qablu. Għal-lum se nieqaf hawn. Sa ma nerġgħu niltaqgħu, isliem.
Għadkom kemm smajtu silt oħra mir-rumanz Id-Dinja Rota, rumanz storiku Malti ta' Ġużè Galea, iddramatizzat